Prim Ministru, nirringrazzjak tal qajt l-istedina tagħna għal din l-intervista eh, fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju mill-aħħar rebħa elettorali li kiseb il-Partit Laburista u anke mill-10 anniversarju minn mindu inti ġejt maħtur bħala mexxej tal-Partit Laburista. Il-mandat li ingħata l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni kien mandat wieħed b'saħħtu kważi iktar b'saħħtu milli kien hemm erba' snin u nofs qabel. X'tifsira fih għalik u għall-gvern imexxi minnek? fl-aħħar mill-aħħar jfisser aktar responsabilità u għalhekk nemmen li f'din l-ewwel sena tat-tieni leġiżlatura fil-verità mhux biss bqajna għaddejjin bil-programm tagħna, bil-programm li ħdimna bih u li ġejna eletti bih u li huwa kontinwazzjoni tal-ewwel programm tal-2013, Imma nemmen jien żidna ħafna l-impetus, żidna ħafna l-pass, żidna ħafna il-veloċità li bih nagħmlu l-bidliet. Anke għaliex is-sens ta' bidla huwa dak li jgħaqqad l-ewwel leġiżlatura mat-tieni leġiżlatura. U fil-verità filwaqt li fl-ewwel erba' snin u nofs ħdimna biex dawwarna d-direzzjoni u bdejna nwettqu ħafna bidliet, It-tieni leġislatura qiegħda hemmhekk sabiex dawk il-bidliet jiġu rinfurzati b'mod li jidher ferm aktar.
Inti dħalt fil-politika mhux biss biex tbiddel il-Partit Laburista, iżda wkoll bidla fil-pajjiż in ġenerali. Jekk tħares lura, illum li qiegħed fit-tieni leġislatura tiegħek bħala Prim Ministru, fiex wasal dan il-pjan li kont fassalt qabel int ħtart mexxej tal-Partit Laburista? Liema kienu dawk il-bidliet li hu single out u oħrajn li forsi temmen li setgħu saru aħjar. Iv, ma naħsibx li wieħed jista' jkollu delużjoni li iktar minn għaxar snin ilu wieħed ħareġ bi pjan u li tista' tgħid isma' dan huwa l-ktieb li ħa nimxi fuqu mill-bidu sal-aħħar. Jkun hemm bidliet li trid tagħmel anke fil-pjan tiegħek stess, fil-mod ta' kif tara li n-nies qed jilqgħu l-bidla. Jien għalija l-iktar ħaġa fantastika li għamilna kienet il-mod ta' kif biddilna l-mentalità fl-ekonomija tal-pajjiż. Il-fatt li minn ekonomija li kienet qiegħda kif naqbdu ngħidu kajmana ħafna nies bla kuraġġ li jinvestu b'nies li joqogħdu lura milli jinvestu, illum ġejna f'sitwazzjoni li m'hemmx għalfejn Noqgħod ngħidha jien imma huwa ċar ħafna li hawn għatx biex isir iktar fil-pajjiż. Malta huwa post fejn l-affarijiet jiġru, fejn l-affarijiet qed jitbiddlu, fejn l-affarijiet qed jinħoloq ix-xogħol, fejn qed jinħoloq il-ġid u jitqassam il-ġid. Dik nara li kienet importanti ħafna. It-tieni bidla sinifikanti li għamilna fil-fehma tiegħi kienet dwar id-drittijiet ċivili. illi d-drittijiet ċivili, naħseb hemmhekk daħħalna realizzazzjoni li speċjalment fil-qasam tal-minoranzi, ma bqajniex inħarsu lejn in-numri u n-nies bħal numri u nibżgħu nitkellmu dwar xi ħadd jew xi ħaġa, ma mmorrux nitilfu xi vot, imma anzi daħħalna dik l-idea li żgħira kemm hi żgħira minoranza, inti għandek titkellem dwar dik il-minoranza u tkun il-leħen ta' min m'għandux leħen. Dan kollu biex ma nsemmix bidliet oħra li naħseb li huma sinifikanti ħafna, sinifikattivi ħafna, bidliet li għamilna speċjalment dwar żgħażagħ u dwar nisa. li nemmen ħafna dwaru l-emanċipazzjoni tal-mara li ħa tħalli legat duratur dwar il-mod ta' kif is-soċjetà Maltija ħa tkompli tinbidel fil-futur.
Semmejt is-suċċess ekonomiku, li huwa stat ta' fatt. Madankollu qed naraw sitwazzjoni fejn il-propjetajiet qed jogħlew b'ritmu mhux a pari passu tal-pagi. Ma jinkwetakx il-fatt li diversi koppji żgħażagħ qed isibuha diffiċli biex jikru propjetà biex ma ngħidux jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom? Ejja ngħidu hekk, m'hemm l-ebda tip ta' sitwazzjoni fejn inti ħa jkollok the perfect fix, li inti għandek kollox pożittiv mingħajr ma jkollok problemi. U ħa ngħidlek it-tip ta' problema ma nixtieqx jkolli. Jien ma rridx li jkolli problema ta' nies qiegħda. U naħseb fl-aħħar mill-aħħar li kieku Għandna llum il-ġurnata ekonomija, tgħidli x'tippreferi, ekonomija tgħaġġel illi timpjega n-nies illi tagħti postijiet tax-xogħol lin-nies u mbagħad għandek problema dwar kirjiet u proprjetajiet jew li ma jkollokx dal-problemi dwar kirjiet u proprjetajiet imma n-nies qiegħda. Jien nippreferi s-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum aħna għax hemm challenges, imma challenges li nistgħu nirbħulhom. Dwar din il-kwistjoni tal-proprjetajiet jien dejjem ngħid illi l-ewwel nett rridu nieħdu a bird's eye view tas-sitwazzjoni. Meta jiżdied il-prezz tal-proprjetà l-ewwel nett fejn ma jiżdiedx il-prezz tal-proprjetà fejn in-nies ma jridux jmorru joqogħdu. Fid-deżert ma jiżdiedx il-prezz tal-proprjetà, tista' tixtri kemm trid kilometri ta' deżert aktarx jekk m'hemmx riżorsi fih u n-nies ma jridux imorru joqogħdu fih, imma għalxejn tkun qed tixtrih. Min-naħa l-oħra, flat żgħir f'post fejn in-nies iridu jmorru joqogħdu fih jiswik ħafna flus, jiġifieri hija kwistjoni ta' kif u fejn inti qed tiġġenera l-attività ekonomika. It-tieni ħaġa li għalija importanti ħafna, Aktar minn 80 fil-mija tal-Maltin huma sidien ta' darhom. U dak ifisser li meta qed tapprezza l-proprjetà, min illum għandu d-dar tiegħu jew qed jħallas il-mortgage fuq id-dar tiegħu, meta jiġi biex jħallas jħalli lil uliedu jew għalih innifsu, dak li xtara b'mitejn elf ħa jsib li jiswa erba' mitt elf. Ifisser, jiġifieri, dak li jkun li huwa sid ta' dar u llum qed jieħu pjaċir illi l-proprjetà qiegħda tapprezza, min-naħa l-oħra jgħidlek jien ma rridx sitwazzjoni fejn xtrajt xi ħaġa 200,000 u saritli tiswa 100 għax qed nitlef il-flus. Bil-maqlub hemm l-apprezzament tal-proprjetà. Allura dak li rridu niffokaw aħna huwa l-ewwel nett biex min jista' jsir sid ta' daru ninkoraġġuh li jsir sid ta' daru. Jien għalija l-mentalità illi tal-home ownership huwa importanti ħafna. U għalhekk daħħalna l-first time buyers, għalhekk daħħalna l-programm ta' second time buyers, għalhekk tajna lajnu nagħtu lajnu għal min irid jirranġa postijiet li ġejja mill-iskema ta' regolarizzazzjoni. Imma wkoll daħħalna ehm, għajnuna lil min joqsu dik in-naqra biex il-bank jkun jista' jselfu u nejnuh sabiex il-bank jiselfu. Hemmhekk iridu noqogħdu attenti mbagħad hemm linja ħamra illi ma nistgħux naqbżu, illi inti tgħin b'mod artifiċjali lil min ma jaffordjax illi jissellef, illi jissellef dak illi ma jistax iħallas lura. Pajjiżi li għamlu hekk, ewlenin fosthom fl-Istati Uniti, waslu għal kriżi dik li jgħidulha l-kriżi tas-subprime, fejn inti qed ittħajjar tagħti inċentiv enormi biex xi ħadd jixtri post illi dan qatt ma jista' jħallsu lura, għax ma jaffordjax iħallsu lura. Hemm dik il-linja li ma rridux naqbżu, imma jekk ma naqbżux dik il-linja li ngħinu 'l dak li jkun fid-deposit tiegħu bl-iskemi li għandna, aħna rridu ngħinu kemm jista' jkun nies li jsiru sidien ta' darhom. U mbagħad għandek in-nies li jgħixu fil-kirjiet. In-nies li jgħixu fil-kirjiet jew b'għażla, u naħseb maż-żmien minħabba l-bidla fil-mentalità iktar qed jiżdiedu n-nies li b'għażla jmorru fil-kera jew b'neċessità. Neċessità għax il-bank ma jħalla ma ma jsellifhomx, jew għax ħerġin minn family breakdown, jew ħaġa jew oħra. Dak huwa s-settur li rridu ngħinu. Jien niddifferenzja wkoll bejn housing soċjali u affordable housing. Li inti affordable housing għalija jfisser li jkollok persuni li qegħdin jaħdmu, mhux ħa ngħid li qegħdin komdi, imma li qegħdin jaqlgħu l-flus u li rrid nipproteġihom minn sitwazzjoni fejn qatt ma jkunu ħa jitolbu l-ebda sussidju lill-gvern, imma f'daqqa waħda sid il-kera jiġi jgħidilhom isma' mix-xahar id-dieħel ħa nirduppjalek il-kera. Dik hija xi ħaġa li rridu nipproteġu lil dawn in-nies li jkollhom aċċess għal housing affordabbli filwaqt li s-sit tal-kera jkollu return li jkun tajjeb. Ma tistax toqgħod tipprova ehm, torbot il-forzi kollha tas-suq imma tista' tirregola, jkollok qafas ta' regolazzjoni. Naħa l-oħra hemm il-housing soċjali. Il-housing soċjali ma tistax titfa' fuq il-privat. Il-housing soċjali huwa xogħol il-gvern li jara li jkun hawn supply biżżejjed f'dak is-sens. Għalhekk ħabbarna barra l-programm ta' 58 miljun li diġà beda, programm ieħor ta' 50 miljun fil-housing soċjali li ġej mill-programm ta' Ċittadinanza b'Investiment. U hemmhekk ukoll qegħdin ngħidu xi ħaġa li mhux faċli li wieħed jgħidha imma li naħseb li hija ġusta, li Dak li hemm illum hemm illum, imma fuq il-postijiet il-ġodda li jkunu qegħdin joħorġu permezz ta' dawn l-iskemi u li narawhom li jkunu available għall-familji b'kirjiet jew ħaġa jew oħra, il-postijiet il-ġodda ma narawhomx li jibqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jekk jien għandi bżonn illum, ma jfissirx li t-tfal tiegħi għandhom bżonn għada. Irridu ngħinu lit-tfal tiegħek biex ma jkollhom bżonn għada pitgħada, għax inkella ħa jkollna nerġgħu nkomplu nibnu kullimkien bil-housing soċjali. Mhux beħsiebna nidħlu fl-affarijiet ta' x'hemm sa llum il-ġurnata min qiegħed fil-housing illum. Dak hemm sett ta' regoli li jkunu hemm. Imma naħseb li bil-proġetti futuri, bil-proġetti li qegħdin isiru bħalissa, dawn huma r-regoli ġodda li jrid ikun hemm. Fil-qasam tax-xogħol, żewġ setturi partikolari li qed joħolqu eluf ta' impjiegi huma l-gaming u l-settur finanzjarju. Issa, kulħadd huwa konxju li dawn iż-żewġ setturi, minħabba tibdil fir-regoli jew fir-regolamenti tal-pajjiż, jistgħu faċilment jiddeċiedu li jirrilokaw f'pajjiżi oħrajn, Kemm il-Gvern huwa konxju ta' dan il-fatt u xi pjanijiet għandu biex iżomm lil dawn iż-żewġ setturi b'saħħithom kemm jista' jkun? Ma tantx nissottoskrivi l-idea li dawn b'xi mod jew ieħor jaqbdu jitilqu mil-lum għal għada, anke għaliex illum il-ġurnata l-mudell li qegħdin u li bnejna bħala pajjiż matul iż-żmien mhuwiex xi wieħed superfiċjali jew artifiċjali li huwa bbażat fuq sempliċement ir-rata tat-taxxa. Illum hemm ekosistema u li fil-verità iċ-challenges jkunu hemmhekk u jkun hemm pajjiżi oħra li jisfidaw is-sistema li bija naħdmu aħna. Imma naħseb li l-ekosistema tant kemm qiegħda tiżviluppa u tant kemm qegħdin inkabbruha, anke l-idea li nattiraw kumpaniji fil-qasam tal-blockchain, li toħloq id-depth, toħloq f'dawn l-oqsma tal-financial services, tal-gaming, f'oqsma oħra, toħloqilhom ambjent li permezz tiegħu anke jekk jintilfu ċertu vantaġġi li aħna naraw li ma għandhomx jintilfu, anke għaliex ħafna minnhom hemm l-unanimità, jibqa' struttura li tittraxxendi n-numri, tittraxxendi affarijiet oħra. Nista' nsemmilek mitt, mitejn post fid-dinja fejn ma tantx jagħmel sens ekonomiku għal ċertu kumpaniji illi jibbażaw ruħhom għax għandhom ħafna spejjeż, jħallsu ħafna affarijiet hemmhekk, imma xorta jibqgħu bbażati hemmhekk għax hemm l-ekosistema, għax hemmhekk hija l-post where where things happen, għax hemmhekk hemm it-talent, għax hemmhekk hemm in-nies li jikkreaw. Jien naħseb Malta biż-żmien bdejna diġà din it-triq illi jkollna din l-ekosistema f'dawn l-oqsma U filwaqt li jien il-punt li ma naqbilx huwa li nieħdu qisu a defensive brace, qisu li ngħidu isma' noqogħdu attenti għall-impatt. Dejjem trid taħseb għall-impatt u jkollok l-alternattivi dwar kif ħa taħdem. Imma jien l-attitudni tiegħi hija waħda iktar proattiva illi biex tikkumbatti ċ-challenges li jistgħu jinħolqu, trid twessa' u mhux tingħalaq fik innifsek u dak li qed nippruvaw nagħmlu bħala strateġija ekonomika bħala Gvern.
Dwar l-immigrazzjoni ma tantx għadna nisimgħu ħafna stejjer u aħbarijiet. L-immigranti li jaqsmu naqsu imma l-imwiet meta tikkompara kemm mietu ma' dawk li qasmu żdiedu fl-aħħar xhur. X'inhuma x'inhuma ħsibijiet tiegħek dwar dan il-fatt? Ifhimni, il-kwistjoni tal-waslit tal-immigranti tista' tinbidel mil-lum għal għada. Jista' jkun bejn li qegħdin nikkummentaw illum nagħmlu din l-intervista sa meta nissjaraw din l-intervista tkun inbidlet totalment ix-xenarju, ma nafux, ma nistgħux inbassru f'dan ir-rigward. Li hu żgur li qegħdin naħdmu sal-lum il-ġurnata b'mod effettiv mal-partners tagħna b'tali mod illi nagħtu l-għajnuna tagħna, nagħtu dak li nifilħu bħala pajjiż u hemmhekk jien kburi li bħala Prim Ministru ta' pajjiżna Ħdimna f'sitwazzjoni fejn meta l-Ewropa talbitna biex nieħdu n-nies minn pajjiżi oħra m'għedniex le għax diġà ħadna matul is-snin. Offrejna li nieħdu n-nies mill-Greċja, nieħdu n-nies mill-Italja u konna fil-verità l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha illi ssodisfajna l-kwoti illi ntlabna biex nieħdu minn pajjiżi oħra. X'qegħdin nuru b'dan il-mod? Qegħdin nuru l-prinċipju tagħna li aħna dak li nifilħu nieħdu, ħa nieħduh u mhux ħa nagħmlu l-ebda tip ta' skuża biex nippruvaw ma li ma nieħduhx. Nemmen illi saru passi 'l quddiem imma hija sitwazzjoni volatili ħafna, sitwazzjoni fejn Hija biss sitwazzjoni li tinbidel minn, mhux ħa ngħid mil-lejl għan-nhar, imma minn xahar għal ieħor u aħna l-ħin kollu nkunu engaged imma żgur li l-fatt li ma kienx hawn wasliet fl-aħħar snin ma kinitx xi tip ta' kif ngħid għax ġiet hekk. imma xogħol li sar b'mod Ewropew mill-Unjoni Ewropea u minn pajjiżi individwali f'dan ir-rigward.
Fil-preżent f'pajjiżna hawn madwar 42,000 persuna ta' nazzjonalità barranija li qed jaħdmu legalment fil-pajjiż. Magħhom ukoll jiżdiedu dawk l-immigranti illegali li ovvjament jieħdu status differenti fis-soċjetà. Fl-aħħar xhur, il-Gvern tkellem b'mod pubbliku dwar il-fatt tal-inklużjoni soċjali. Kemm taħseb li aħna, kemm bħala pajjiż, bħala Gvern u bħala poplu, ninsabu lesti li naċċettaw l-inklużjoni soċjali mal-barranin li qed jiġu f'pajjiżna? Ħa ngħidlek, il-kwistjoni tal-integrazzjoni hija xi ħaġa li dejjem hija diffiċli biex wieħed jaffronta. politikament. Jien ngħid sakemm in-nies ma jkunux qegħdin jħossuha wiċċ imb'wiċċ. U t-tip ta' relazzjoni li wieħed jħoss li għandu ma' barranin. Jien naf nies li kienu, mhux ħa ngħid razzisti, imma xettiċi ħafna dwar il-barranin. sakemm ma kellhom bżonn servizz ta' xi ħadd biex jgħinhom fid-dar, sabu lil dan il-barrani biex jagħmel dan ix-xogħol li ma ried jagħmlu l-ebda tip ta' Malti u saru jqisuh bħala parti mill-familja u kważi kważi jgħidulek ara jfettillek li dawn in-nies tipprova żżommhom milli jibqgħu jgħixu Malta. Min-naħa l-oħra jkun hemm min jitkellem fuq min huwa, mhux ħa ngħid xettiku, fuq min juri r-riservi tiegħu bħala li kulħadd qisu razzist. Imma jien ngħidilhom lil dawn in-nies, jien meta pereżempju ninżel il-Marsa, nara nies ta' qalbhom tajba, lesti li jgħinu u jgħinu jekk jaraw xi ħadd ġralu xi ħaġa, għandu bżonn xi ħaġa, ma jqogħdux jgħidu għax Malti jew barrani. Ma mbagħad ma jridux min jagħmel storbju eċċessiv bil-lejl. U ngħidlek il-verità, il-Marsin bħal nies oħra ma jippurtahomx jekk min qed jagħmel l-istorbju eċċessiv jekk min qed jsabbat fuq il-bibien hux abjad jew iswed. Seta' kien Malti jew barrani. Mela ngħid jien li hija kwistjoni ta' enforcement u ta' li jkun hemm ħarsien tal-liġi iktar jekk hux ta' Malti jew ta' barrani. Min-naħa l-oħra, ir-realtà hija li mingħajr ma jkollna barranin f'pajjiżna, u jien ngħid meta ngħidu barranin ma tfissirx tiftaħ il-bibien u tħalli 'l kulħadd jagħmel li jrid. Jekk ikun hemm il-kontroll, imma mingħajr ma jkollok dawn il-barranin li jiġu hawnhekk, li jonfqu l-flus f'pajjiżna, jagħlqu l-flus f'pajjiżna, li jħallsu l-bolla f'pajjiżna li permezz tagħha qed inħallsu l-pensjonijiet, pajjiżna ma jkunx qiegħed miexi 'l quddiem b'mod żvelt daqs kemm huwa llum il-ġurnata. Min jgħid isma' għax il-barranin qed jieħdu x-xogħol tal-Maltin, ngħidlu sibli iktar Maltin li jridu jaħdmu u fejn hemm sitwazzjonijiet fejn hemm min qed jikklejma qed joħduh ix-xogħol il-barranin. M'għandix dubju li jkun hemm employers li jimpjegaw il-Maltin mal-ewwel, jaħtfuhom mal-ewwel.
Fuq il-kwistjoni tal-fondi Ewropej, qed isir l-argument li l-pajjiżi membri fi ħdan l-Unjoni Ewropea se joħorġu aktar kontribuzzjonijiet milli kienu joħorġu fil-passat. Ehm, qed jgħidu wkoll li huwa impossibbli li Malta tibbenefika mill-istess ammont ta' fondi li kellha fl-aħħar budget. Insallum il-ġurnata dejjem żammet lura milli noqgħod ehm, inwieġeb fuq ħafna spekulazzjonijiet li jsiru li huma bbażati fuq rapporti katastrofiċi li mhuma bbażati fuq l-ebda figura. Il-figuri issa bdew joħorġu internament mill-Kummissjoni Ewropea bħal u lanqas ħarġu l-figuri kollha, il-prinċipji li ħarġu. Jien ngħidlek x'inhu l-għan ewlieni tagħna. L-għan ewlieni tagħna huwa li f'dawn in-negozjati Malta tibqa' pajjiż li tgawdi minn aktar fondi Ewropej milli tkun qiegħda tħallas. Dan mhuwiex straight forward għaliex ikun hemm min jargumenta li Malta tant kemm sejra tajjeb li issa għandha bżonn li tħallas aktar milli tieħu. Aħna għandna argumenti oħra dwar diffikultajiet endemiċi li għandna li ma jinbidlux bil-performance ekonomika tagħna. Persważ illi ħa nkunu qed nagħmlu argumenti sodi ħafna u dak ħa jkun l-ewwel target tagħna. Minn hemmhekk nimxu għal targets oħra, imma Jien min joqgħod jipprevedi ħafna doomsday scenarios ma tantx onestament jimpressjonani. Fil-verità, fl-aħħar mill-aħħar dak li jgħodd huwa x-xogħol li jkun qed isir, imbagħad nippreżentaw fl-aħħar mill-aħħar il-pożizzjoni tagħna lill-poplu, biss ngħid li dak huwa t-target ewlieni li Malta mhux kif Hemm min jargumenta li għandha tibda tħallas aktar milli tieħu għax l-ekonomija sejra tajjeb, imma aħna ngħidu li Malta għandha tibqa' tieħu aktar milli tagħti minħabba l-mod ta' kif aħna strutturati bħala pajjiż, bħala l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea.
Wieħed mis-setturi li ħafna drabi jispiċċa f'nofs kontroversja huwa l-ambjent. Bħalma taf, fl-aħħar xhur kien hawn ħafna kontroversja dwar artijiet ODZ Bħala Gvern, x'inhuma l-pjanijiet tagħkom biex tippreservaw l-artijiet ODZ? Fil-verità jien naħseb l-ikbar kontroversja dwar l-ambjent suppost għandha tkun, jew kont nistenniha li tkun, dwar l-arja li nieħdu. Dwar, meta ħarġet l-istatistika dwar iż-żieda fl-emissjonijiet, li qegħdin nanalizzawha tajjeb, dwar il-miżbliet li għandna bżonn jekk ma nagħmlux xi ħaġa biex inneħħu l-plastik miċ-ċirkolazzjoni minħabba li ġie imponut fuqna li jkollna l-fliexken pratikament kollha tas-soft drinks li jkunu tal-plastik. Għalija dawk huma l-ikbar issues ambjentali. Nifhem li l-kwistjoni tal-bini dejjem tqanqal Reazzjoni qawwija. Hemmhekk ukoll ħadd ma jaqbel li jsir bini sakemm il-binja ma tkunx tiegħu aktarx. U kulħadd jgħid illi mhux sewwa li joħorġu permessi għall-bini sakemm ma japplikax hu jew hi għal permess. Jien ngħid illi fuq il-kwistjoni tal-ODZ żammejna u qed inżommu mal-commitment tagħna illi l-Gvern mhux qed juża artijiet ODZ għall-proġetti tiegħu. U naħseb dak huwa wieħed mill-ikbar commitments li għandna. Kellna kontroversji, mela ma jkollniex u qegħdin naraw kif nirranġaw il-policies biex ma jkunx hemm abbużi, pereżempju, dwar il-petrol stations. Imma dawn huma affarijiet, nerġa' ngħid, li l-wegħda l-kbira li għamel dal-Gvern huwa li ma jużax aktar artijiet ODZ għall-proġetti maġġuri tiegħu.
F'wieħed mid-diskorsi tiegħek fil-Parlament indikajt li l-Gvern jista' jiddiskuti mal-Oppożizzjoni l-kwistjoni tad-donazzjoni anonima ta' gameti. Ma taħsibx li jekk titneħħa l-anonimità mid-donazzjoni, dawn se jonqsu b'detriment għal dawk li jeħtiġuhom? It's a double edged sword. It's a double edged sword. Imma nista' nifhem l-argument, u fhimna l-argument li huwa b'saħħtu, li l-anonimità mhi qiegħda fl-ebda ċirkustanza oħra. Fuq naħa oħra, jien naħseb li tajjeb li min ħajku qed jidħol għal dan il-proċess li jkun inkludi l-infriżar ikollu jifhem ir-responsabilità. Il-persuni jifmu r-responsabilità. Jien ngħid fil-verità bis-sitwazzjoni Kif inhi u kif nifhimha jien ta' ġenituri li jridu l-ulied, jekk inti tkun għaddejt minn dit-trawma kollha biex jkollok l-ulied u taf li għandek embrijun li jkun iffriżat, by the way il-friżar diġa' jeżisti f'pajjiżna u diġa' kellna ħames embrijuni ffriżati, tnejn minnhom ġew ippjantati lura f'ommhom. Jekk inti tkun taf li għandek potenzjal ta' wild li qed jistennik l-isptar, jien mhux ħa noqgħod ngħidlek figuri, imma ngħidlek ġenitur b'mod naturali ħa jara kif jagħmel malar kemm jista' jkun biex jmur biex jieħdu, biex jipprova jagħti l-ħajja permezz tal-impjantazzjoni. Jiġifieri onestament ma naħsibx li ħa jkun hemm sitwazzjonijiet fejn dak li jkun jgħid isma' jew ftit li xejn jkun hemm sitwazzjoni fejn dak li jkun jgħid mal-ewwel jagħti l-għażla tal-adozzjoni. Ovvjament, Trid ikun hemm ir-responsabilizzazzjoni. Jekk inti għandek embrijun iffriżat, dak huwa responsabbiltà tiegħek, trid tagħtih il-ħajja u jekk inti ma tagħtihx il-ħajja sa ċertu żmien fejn inti għandek iċ-ċans, dak l-embrijun ħa jkun qiegħed jingħata għall-adozzjoni minn ħaddieħor. Issa tgħid li tnaqqas il-possibbiltajiet ta' adozzjonijiet ħaġa oħra. Dan bħal meta inti tadotta tifel jew tifla. Fl-aħħar mill-aħħar tifel jew tifla ħa ssaqsi. U hemm drittijiet fil-liġi f'dan ir-rigward. U naħseb bl-istess mod wieħed irid jikkunsidra dan id-dibattitu f'dik l-ottika wkoll. Fil-qasam soċjali imma anke fil-qasam tax-xogħol, kien hemm każijiet fejn persuni li għandhom mard terminali u jaħdmu ma' kumpanniji privati ingħataw somom ta' flus biex dawn jirriżenjaw mill-impjieg tagħhom. Bħala Gvern u bħala Stat, kif se jirnexxielna ngħinu 'l dawn in-nies biex ma jispiċċawx f'dil sitwazzjoni? Eh, din hija xi ħaġa li tweġġagħni jien fis-sens, ehm, l-ewwel nett irridu naraw li l-liġi tkun qiegħda hemmhekk dejjem biex tipproteġi l-interess ta' l-iktar nies debboli. U ma naħsibx li nistgħu niġġeneralizzaw, anzi jekk nirrid nagħmel ġeneralizzazzjoni ngħid li jien l-esperjenza tiegħi tal-employers f'pajjiżna huwa illi f'ħafna każijiet l-employers meta jkun hemm każijiet umani jgħinu. Jgħinu permezz li jħallu l dak li jkun jieħu żmien tiegħu biex jirkupra, jibqgħu jħallsu anke jekk dak li jkun ma jkunx qed jikkontribwixxi bħala produttività kemm wieħed jistenni mistenni minnu u dan mhuwiex f'ħula f'qara. Hija sitwazzjoni li onestament hand on heart nara minn ħafna mill-employers. Imbagħad jkollok min huwa qas jimxi bil-pinna u l-klamar, għax il-pinna u l-klamar tal-liġi tipproteġih lill-ħaddiem, ikun hemm min jipprova jsib toroq minn wara. Dak huma tip ta' abbużi li jien għalhekk ngħid l-aqwa difiża għall-ħaddiema huwa sħubija fit-trade union. Għax hemmhekk għandek min qiegħed jiddefendik il-ħin kollu. U dan huma sitwazzjonijiet ċarissimi fejn anke min, għax inti trade union din bħal insurance. Kulħadd jiddejjaq jħallas l-insurance sakemm ma jkollok bżonnha. L-istess trade union, trade union mhux kulħadd bilfors jifhem il-validità li wieħed jissieħeb f'għada sakemm ma jkollok bżonn dik l-għada.
Prim Ministru, mhix ġid nirringrazzjak u f'isem il-qarrejja tagħna nawguralek l-isbaħ xewqat fit-tmexxija tal-pajjiż.
Grazzi lilkom.
Grazzi ħafna. Grazzi lilkom.